Grup no iluongo ni jomoko. Nitie jomoko ma ok inyal advise. Weri gi jomoko.
Ah, weri gi jomoko.
Jomoko gin jo pesa mago weri go mago tajiri. Koro nitie jomoko. Iwinjo? Jomoko inyal advise e bwo piny ni. In fact Kenya ka. Ma kata ibed mana ng'ama, kata ibed mana motivational speaker. Gikalo nyaka Gen Zs. Gin ok giwinj wach. Eh? mano mano mano ng'ama ojende madwako law mondik ni gini ni mondik ni dior fason mar dior ni omedaya eh, eh. grubu no ket na nyaka jo law law mondik ni dru makia ni chale emoji moro manyiero ni e omera jogo e omera jogo omera jogo jogo omera ni gini gibire thum maonge nyako nyako eh. gidhi yudo mbele Eh.
to bende gidwa ka donjo nono eh, gidwa ni gidonjo nono eh, ni aje bwana kari timo nang'o ang'o mitime dhogeti mera kong'e kata ja ongeng'o olo ja ongeng'o gi simu ni bwana dongane dhogeti eh, dongane dhogeti donga se biro bwana yomawa ten gi ja uchiel miya namba ariyo namba ariyo oh, yawuoyi marwako sweat pant hey. Mm, mm, mm, mm. Nine giwinjo to ken kata ni in weekend. Ne giwinjo be ok nyiri te. Mm. Ne giwinjo mana ka group mar nyiri moko kuodho ni o oh, ni kia nang'o akia kia ni kirwako sweat pant kia ni mm. kia nang'o magoro akia ni gori akia ni gorori akia ng'o matimo ok ang'eyo. Kia ni chori eh.

Eh, omera jajim. Jajim. Mapok chuma odonjo e dende. Eh? Eh? Ng'ato osedhi mana chuma jumbe adi? Jumbe adek. Eh, omera. Vesti rwako ma koro iluongo ni. Weri gi vest.
Mm. Vest manade. Be in kata kirado gi vesti no kinya ng'e ni mare. Vest. En en gine vesti moro mojoga moro moro mar jolweny ni machalo mar jolweny tok mar jolweny ni. Mm, mm, eh. mm. En ok en white. Eh, ok en white.
En en mm. gi kala ne. Eh. En jomo jogo joga be mohero ga rwake. Ah. Namba the na namba 4 kanyo se bibido chwanyo ni gi jo versity yo mera. Namba 4. Ero mon malielo wigi werigi werigi nyako no. Aya the mon mamielo. Mon mon mon mamielo inda malielo wigi malielo wigi gi malielo bakwi. Yani nyiri mok suki. E nyiri mok general.
Gin gilielo gilielo style miluongo ni we gomba tija tek. Ani ok en punk tinde. Eh anyalo dak makati onge ok punk. E omera meti. Style no iluongo niya.
Mm. adak makati onge mm. mani ng'eni en, en koseliele tichielo wiye mm. ae tidwa ni irwake gi sikad jeans gi top mawa eyo mere to mawait amene to yige mano to koro modugo ogo bathe koni eh. mano to wego mbati tek do morwake gi lada eh. mar ngoma eh kai to malo kai eh. koro ing'e no dhi odai ogo dai koro ing'e ni nyathino dai mar adier Korwako gi Gini sot. gini discuss nyako piche mag EPL bwana. Eh, Eh, gini bwana gi- nyiri moko dhi matek. Gin gineno nyaka bonde masaa ochiko. Eh, Winjo bonde ni ng'ato masaa ochiko. jaman yu. Ni an bi winjo kowacho ni wada chiemo nyota manyoro. Eh, Nogo nogoa. mandwa.
Namba abiriyo. Namba abiriyo. Nyiri machulo simbe mkopa be ok simbe mkopa te. Mm. Kanyo koro nyaka sani ting'eni koro iwacho ni simbe loan eh. nikech sani wan gi jo watu. Eh, wan gi watu watu mkopa. Eh, mago to mana watu wengine. Mm. Joma chulo simbe loan mag ma, ma, ma siling pira pira uchiel. 60 to 70. Eh, niongeze niongeze finje.
Eh. Si niongeze mbao, niongeze ni, nichule nayo simu yangu. nimerema 20.
Eh, nimerema 20.
ni mondo koro ka ori ni eh, pichni picha ka biro to ng'ato keto picha e view once
to be samoro ken kata picha me pa ah to dong oro ni picha moro ma gine gusi pe gi ji ade ah, se ne okiona picha ok mare gi ma gino chwanyi go ni timre ga nade ok picha ne gi ma gicha dhi chwanyi go boy ni moro mo chanuka ma dhi nyisi ni giche lonke ne GIF Donge en picha Yeah. moro ma Oh. ng'ato kia ni ng'ato kia ni omo ni ke- keno ndono losre ni to ng'ato lwedo moro Eh. lwedo moro omo ni gine. Eh. Omera. Eh. Ah, omera. Mano bende Okay, nyingi namba jo. par. Bwana Ay, ging'eny. bana, bwasechopo e namba apar adier Bwana e namba par bwana. Ah. Mage tango ya. Ikia iki gik ma kwa- okwan mal kwan wasewacho adi. bwana dong kore kwawacho abich
bwana nyiri machulo simbe loan nyiri molielo wigi mm. aya chuo marwako sweat pant mm. chuo ma jim pok omako dendgi nyiri makata ok oheri to ok kweri ni, ni we to matu ni ng'ati yoro ne fea gokinyi ka so nyathi ema wang' mako simu dier otieno mere temo namba ne makori yol iwacho ni kare wawa gone mondo akwere kata ni mondo obi obi next time Aya, wan bende nyathi moro ema mako idu gi winjo niya to kawuono iolo eh?
Ah, wadog e chuo matin chuo bwana chuo chuo emonego wasok wange kabisa chuo ma in kanye eh, in kanye in kanye Hey, eh, jama in kanye? Ten weekend. En weekend. Otieno bwana. Ongega ni samoro rado ga e club. Ah. Koro inyo ni bwana in kanye bwana iluonga eh, bi. Eh, in kanye bwana bi.
Iwe kata ni samoro en gi ber. Eh. Hey. Ai to daki eh, ni kis. En modwa biro madhu. Eh, ni samionge form ni to koro ndiko status ma ma late mag fake friends. Kituo ne so. Eh, hey, ngati tuo no so. Ndiko ni ati fake friends chieng' moro nene yawa. To koro.
Okodwa. Kata ka en bedo fake friend. Okinyisa nyisa ng'ato ni bwana Ondi odae o face direct. Na made chuo ko di status bwana. Eh, bwana wasego mbaka kama ng'enya nadhi.